Il-lejla tajba. 22 sena ilu xara bank twilet biex jagħti vuċi lin-nies. Il-lejla 22 sena wara jibqa' jagħmilha. Il-lejla qed nagħtu vuċi lin-nies li bħalissa huma mbeżżgħin għax jew waqgħetilhom il-binja jew inkella qed jibżgħu li se taqa' il-binja fejn joqogħdu. Magħna hawn l-esperti kif dejjem ikollu xara bank Għandna lil Sandro Chetcuti, President tal-Malta Developers Association, Michael Falzon, Perit, Grace Borg u Andrea Callus mill-Graffiti, u l-Konsulent Legali tal-Gvern li qed bħalissa qed jaħdem fuq l-emendi fuq il-liġi tal-bini Robert Musumeci. F'faċċata però, faċċata, hemm tliet persuni għaliex kif għedtilkom Xarabank isemma' l-vuċi ta' nies. Il-vuċi fost l-oħrajn ta' Janet li hija waħda Fost il-familji li llum qegħdin hawn magħna, illi lbieraħ waqagħlhom ħajt mill-blokka tagħhom fi Gwardamanġa. Jenny tiegħu waħda minnhom l-oħra qegħdin fl-udjenza u se nitkellmu magħha. Paul, illi blokka waqgħet fuq ommu, radmitha u qatlitha. U Austin, li s'issa ma ġralu xejn u jalla ma jiġrilu xejn, però qed iħaffru warajh quddiemu fiż-żewġ ġnub ta' xellug u l-lemin u qed jibża', u bir-raġun. Jekk inti qed tibża' wkoll illum se ngħidulek x'tista' tagħmel u x'inhuma d-drittijiet tiegħek. Nibdew mill-ewwel. Irrid nagħmel appell ukoll dawk in-nies li bagħtulna l-filmati u r-ritratti tal-postijiet tagħkom, tal-konsenturi ta' tħaffir, ibqgħu ibagħtulna, inwegħdukom li se ninvestigawhom u nagħmlu minn kollox biex nagħtukom risposti. Ilbieraħ, ftit minuti wara li waqa' l-ħajt f'dik il-binja f'Gwardamanġa aħna konna hemmhekk u tkellimna ma' Raymond. Araw x'qalilna. Il-ħajt li ġġarraf ilbieraħ huwa l-ħajt tad-dar ta' Raymond. U Raymond kien jgħetemm mid-dar dak il-ħin ftit piedi 'l bogħod mill-ħajt u rah jiġġarraf quddiemu. Kont fej il-fridge, hawn din li qiegħda mniżżla. Mort għajt xi ħaġa fis-sink, kif mort smajt ħoss, qisu trambil, u nara dak il-ġebel maqtugħ minn fuq niżel hekk qisu bħal tal-film, bdejt nara barra hekk u nieżel hekk. Nara d-dawl. Kont fejn u l-ħajt?
Kont ma eh, ftit il-bot mill-ħajt, bdejt nara barra, fista jkun. Ġisu skrin kbir jekk, nara barra. Tuħ kollu. Eh, infetaħ u bdejt.
Bada nizel miexi jek, miexi miexi miexi infetaħ. Raymond kien ilu jafżom li hemm il-periklu. Kont inni ngħidlu li fuq wara net ġewwa net m'hemmx saħħa kien jagħmel li issa nagħmlu l-konkos F'kelma waħda bada jbin ġo kollox faċli. Il-binja ta' Raymond tant kienet tirtogħod li ġieli waqgħu oġġetti mal-art u nqalgħu l-inkwatri minn mal-ħajt. L-alloġġ minn mal-ħajt u l-inkwatri reġgħu nagħmluhom bħal speċi ma rajt xejn minn mal-ħajt għax tqalli bil-fajn. Jiġifieri kontu tħossu l-art iċċaqlaq?
Il-fili, il-fili, il-madu.
Kien jinqasmu. Jinfetħu. Mela, san kellem mill-ewel il-ġenit. Robert, nitolbok bħala konsulent tal-gvern tiħu noti mill-ewel ta' dak li sejko qed jingħata li xaktar il-qudiem imbagħad se ngħidlek biex tispjega x'sejko qed jagħmel il-gvern u kif dawn in-nies u n-nies li qed jibżgħu mid-dar jistgħu jserħu rashom mill-ġimgħa d-dieħla. Mela, Janet, inti kont hemmhekk u kont ilek taf żomm. Jiena kont ili naf żomm. Fil-bidu kellimt il-perit tagħhom, just hekk. U mbagħad iġġarraf il-bini ta' Gwarda Manġa ftit blokok 'il bogħod minna. Smajt lill-Prim Ministru jitkellem u beda jgħid, jiddependi jekk daw humiex safe bħal Smeċi, jekk iddependi jekk ikellmux il-perit tagħhom, il-perit tagħhom, tagħhom u.
Taż-żewġ naħat. Għajjiena, Mark, għajjiena. Fhimtek, fhimtek. Ħa ngħidlek. Jekk kellmux avukat, jekk kellmux il-BRO, jekk kellmux il-btal-MEPA, insomma, semma' lista ta' affarijiet. U hemmhekk jien għandu ngħid li we are not safe. Bħal speċi just in case jinqala' xi ħaġa, jekk inti ma tkun avżajt lil ħadd, you are not safe. Minn hemmhekk jiena bdiet il-ħidma tiegħi. Kellimt il-perit tagħhom mill-ewwel konsenturi, Indunajt li mhux se nasal imkien u ġibt perit jiena minn buti. Kien hemm punt, tellajtu fuq Facebook ukoll, ħin minnhom naħseb li jew laqtuna b'gaffa ma nafx eżatt x'ġara u bdejt ngħidilhom, ħriġt il-familja mid-dar u bdejt ngħidilhom, Qed noħroġ. Ħriġt il-familja mid-dar. Sewwa, rajni, rajnih il-video fil-fatt. Ħriġt il-familja mid-dar u inta tkompli taħdem. Biex, biex inkun għamilniha ċara jista' jkun, ma, m'aħniex qed ngħidu li dak li, li għamel dak il-bennej jew dak il-kuntrattur Le, dak, dak wassal għal, għal, għal, għat-twaqqigħ tal-ħajt tal-bieraħ. Le. Biex niftehmu. Imma insomma, kien, kien, kontu, kontu inkwetati. Imma, imma aħna ma' ġenbu qegħdin. I mean, jaħdem wieħed jaħdem l-ieħor, aħna. Ekku.
U, u anke Raymond qalli, Andrea, x'inhi l-problema?
Naħseb il, problema hawnhekk hija wiesgħa ħafna. Mhuwiex dan il-każ biss. Dan il-każ huwa gravi ħafna, jiddispjaċini ħafna għal dak li għaddejjin minnu, però di xi ħaġa li għaddejjin minnha l-Maltin kuljum bħalissa. Forsi mhux dejjem naslu sa din il-konsegwenza daqshekk gravi, imma bħalissa l-Maltin kuljum għaddejjin bi trabijiet kullimkien, fil-biża' kontinwa, perikli kontinwi li dawn spiċċaw jibżgħu joqogħdu fid-dar tagħhom jew joħorġu barra d-dar tagħhom. Imma ta' min hu t-tort għax inti qisek qed twaħħal fl-MDA pereżempju. Le, jiena qed inwaħħal it-tort fl-aħħar mill-aħħar għax eżempju tkellimna dwar il-liġi hemm bżonn li jinbidlu l-liġijiet hawn Malta. Imma t-tort, ejja nifhmu li r-responsabilità hija li l-iżviluppaturi f'Malta tul dal-aħħar snin akkumulaw bil-flus li għandhom poter kbir u qed jaħsbu li jistgħu jagħmlu li jridu. Dik hija r-raġuni prinċipali għaliex qegħdin hawn. U ejja ngħidu, qegħdin jaħsbu li jistgħu jagħmlu li jridu għax l-awtoritajiet ħallewhom. Għax xi kultant smajna, dal-aħħar smajna eżempju li ċertu inkonvenjenti, hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar inkonvenjenti, ħafna nies għaddejjin minn ħerba fil-ħajja tagħhom minħabba li qed isir u mhux ħa tismgħu 'l ħadd miż-żewġ partiti l-kbar jikkritika l-iżviluppaturi f'Malta għax iż-żewġ partijiet il-kbar qegħdin fil-but tagħhom u r-raġuni prinċipali u r-raġuni ta' dak li qed jiġri issa beyond oltre id-dettall għaliex huwa hemm u ġarraf hemm imma meta naraw sitwazzjoni daqshekk mifruxa fejn hawn diffikultà daqshekk enormi għall-Maltin Hemm xi ħaġa li hija ħafna iktar kbira. Sandro, ħa nkun, ħa nkun daqsxejn, ħa nagħmilha ftit ċara għax inħoss li għandi nagħmilha ċara. Avolja qed taraw ħafna lil Sandro Ketkuti fil-filmati u fl-aħbarijiet u fil-kummenti, irrid nagħmilha ċara li aħna ma ġejniex hawnhekk la biex noqogħdu nidħlu fil-mertu ta' x'ġara u x'ma ġarax jew nagħmlu xi qorti fuq dawn il-binjiet li waqgħu, u wisq u wisq aktar li m'għandu x'jaqsam magħhom Sandro Ketkuti. Sandro Ketkuti nzerta biss il-persuna li ħoloq din l-assoċjazzjoni ta' l-iżviluppaturi li jirrappreżentahom. Jiġifieri hu m'għandu x'jaqsam xejn u l-binjiet mhumiex tiegħu li waqgħu. Sempliċiment inserta, anzi ilek ma tibni kemm, Sandro? Jiena ili ma nibni tmien snin. Sewwa, imma di, jiġifieri di tal-arroganza jgħiduha n-nies, Sandro. Iħossuha, pereżempju hawn ħafna biża' pereżempju, n-nies jibżgħu, qisu, jibżgħu jekk ħa jkellmuh jagħmilhom vendikazzjoni. U meta nisma' lil Andrej jitkellem hekk ara ma taħsbux li noħodha kontrih. Li qed jitkellem hekk hi André qiegħed iwassal il-messaġġ ta' ħafna nies. U jiena, flimkien mal-Perit Michael Falzon qiegħed hawnhekk mimli bl-għomor, iddeċidejna li nwaffqu din l-Association tal-Iżviluppaturi appuntu biex nippruvaw nedukaw u norganizzaw l-iżviluppaturi u anke il-kuntratturi.

Andre, please, please, Andre. Jimporta, hu paċċa, jiena mhux qiegħed hawnhekk biex. Jiena mhux ħa noqgħod. Imma jekk se noqogħdu nattakkaw il xulxin. Le, le, niddiskutu qed ingrejsu le ma Mela, issa Andre, għamilt l-argument. Kompli, kompli, Sandro. Jiena qed nagħmel l-appell lil poplu kollu. U minn qalbi, tlaq ċoli, mhux biex nidher tal-martri ta', tlaq ċoli veru. u għaqqadt l-iżviluppaturi biex nippruvaw norganizzaw l-industrija. Issa l-industrija ma tiddependix biss mill-iżviluppaturi, l-industrija hemm fatturi differenti. Għandek l-iżviluppaturi. Min hu l-iżviluppatur? L-iżviluppatur huwa l-klijent, tista' tkun inti li qed tibni darek, Jekk int qed tibni d-dar tiegħek, sirt żviluppatur. Jekk tal-ħaxix kellu ftit soldi żejda u xtaq jibni blokk appartamenti, sar żviluppatur. Jekk persuna kellha bejt fejn qabel kienet tonxor il-ħwejjeġ u llum tixtieq tibni appartament għat-tfal, saret żviluppatur. Il-kuntrattur jitqabbad mill-iżviluppatur u hemmhekk isir ix-xogħol. Il-kuntrattur huwa dik il-persuna illi tisma' mill-istruzzjonijiet li jtiha il-perit. Sandro, ma qed nitkellmu. Jiġifieri, ma biex infehmu n-nies x'inhi l-industrija. Issa, jiena, jiena m'għandix dubju, m'għandix dubju illi cowboys fl-industrija hawn kemm trid. Hawn minn kullimkien. Hawn kull tip ta' karattri fil-ħajja. Jiena ma nistax naċċetta ċertu attitudni minn ċertu nies, ġejja minn fejn hi ġejja. Però noqogħdu attenti, mhux mal-ħażin jeħel it-tajjeb. U jiena x'għamilt issa riċenti meta kellna inċident wieħed? Għadna Kien inċident sfortunat. Rajna t-tieni inċident. Kulħadd baqa' mbellaħ bit-tieni inċident. Rajna l-bieraħ dak l-inċident. Mort jien stess, l-ewwel Din ikkonferma, ikkonferma. Fuq is-sit. Kull meta konna fuq il-post rajna hekk vera. Ħriġt qarrija u għatlu sur gvern. Aħna lesti li noqogħdu għal deċiżjoni tiegħek. L-ewwel interess issa mhux il-business jew ix-xogħol, imma is-sigurtà. Sandro, bid-deċiżjoni tal-Prim Ministru mal-ħażin weħel it-tajjeb, però għax ta' kulħadd kellu jieqaf f'daqqa waħda, eh? L-ewwel aħna ridna is-sigurtà, is-sigurtà lill-poplu, liċ-ċittadin Malti u Għawdxi l-ewwel u qabel kollox. Semmejna l-iżviluppaturi, l-kuntratturi, imma n-nies. li qed isofru. Min se jagħmel tajjeb għalihom? Tajjeb? Mela x'jiġifieri jien qiegħda kwieta ġo dari u jien nispiċċa bla dar barra triq. Ħa nwaqfek ftit. Eh.
Kompli wara, għax qed titkellem fuq in-nies. Ħanukom eh. din l-istorja. Ma għandna lil Paul. Il-mama ta' Paul kienet ma' ħuh, ma' tifel tagħha ġifieri d-dar. Kienu ilhom jgħidulhom li hemm il-konsenturi u l-bini qed jiċċaqlaq u hekk, id-dar waqgħet, intradmet u mietet. Din hija l-istorja ta' kif Paul u ħutu kienu rrakkontawha f'Xarabank ftit snin ilu. L-istorja tmur billi kienu qed jibnu ħdejkom. Qed iwaqqgħu, qed iwaqqgħu. Iġallfu dar ta' ħdej il-mama. u kienu ilhom naqra bil-konsenturi bi ħsarat, biss dik il-għa li nżilt għand il-mamma bħas-soltu jien filgħodu, kont ninżel kuljum, u jien u dieħla nsib li kien hemm it-trabil.
Bdejt tara t-trabil? Bdejt nara li kien hemm il-ħajt maqtugħ mill-art. Mort u ħriġt barra jien u waqaft, kien hemm tal-gaffa qed jaħdem, għedtlu ieqaf naqra mix-xogħol u idħol ara x'hawn ġewwa. Ġie qalli ġara għattu intej ara x'hawn. Qalli ijj ijj ijj qalli veru veru. Għattu mur ċempel il-perit. Qalli le jiena mhux il-perit qalli jiena l-kuntrattur ta' fuqi qalli u inti ċempel il-perit. Għattu ċempiltlu. Għatlu waqaft il-bennej għattu s'hekk ma jimpurta xejn għattu awa lix qed isir hawn. Għattu għax hawn il-ħsara. Qallih issa niġi. U dan ma ġiex. Għad, imbagħad reġa' qalli aħna mmorru d-dar il-mera nieklu. Qalli u mbagħad nerġgħu ninżlu. Il-mummy l-aħħar erba' kelmiet li qaltli kienet, Qaltli mmur itla' miegħu, qaltli ma tarax, qaltli taqlax inkwiet, qaltli fuq hekk, qaltli mur, qaltli sa kif jiġi l-perit inċempillek.
Inti tiġi ħuha u ħu Paul ukoll. Kontu d-dar. Konna d-dar, aha.
U f'daqqa waħda kontu bilqiegħda, il-mummy kienet qed tiekol ma' t-tiju u xejn. Aha, aha. Inti kont qiegħed tippassiġġa. Kont qed inkellem.
Ok.
U f'daqqa waħda rajtu ftit trab nieżel.
Tfaqqigħ ta' trab u biċċiet ta' ġebel żgħar niżlin minn. mit-turretta ma nafx minn fejn kienu niżlin.
U f'daqqa waħda? F'daqqa waħda għattilhom għattilhom aħjar noħorġu barra minn hawn. Barra l-mami sakemm daret mal-mejda u ġiet forsi daqshekk il-bot minni lesta biex timxi l-barra. U f'daqqa waħda il-ħajt niżel sripek u sploda kollox il-barra.
Waqgħu żewġ sulari. Nofs dar, ġie sulari ta' nofs dar. Nofs dar, qed naraw. Nofs dar.
Nofs dar.
Nofs dar. U rodmot lil ommok. Lil ommi u lili minn hawn. Jiena minn hawn l-isfel, jiġifieri ntradawmt, kont lucky. Jiġifieri inti kont mirdum? Mirdum minn hawn l-isfel jiena kont. U kont qed taraha lil mami? Le. Kulma deher mill-mami.

Paul, għaddew ħafna snin u inti tgħid li għatem ħafna nuqqasijiet. Milli nista' Kont ġajet ta' dak iż-żmien. Ġajet ta' dak żmien għatta dil-ġimgħa stess meta 19 sena.
X'inhuma n-nuqqasijiet? U minn dak iż-żmien, minn dsatax-il sena ilu 'l hawn, jien għalija personali, sal-jumejn ilu, qabel ma ġara fil-binja tas-Sinjur hawnhekk, kont għaddej minn hemmhekk u rajt li mhux qed jimxi xogħol sewwa. Għandek raġun. Jiġifieri għaddejt minn quddiem il-binja li waqgħet il-bieraħ hawn li ġġarrifilha l-ħajt biex niftehmu għax ma waqgħetx kollha. Ġurnata, il-nofsinhar ta' qabel. Il-nofsinhar, lejliet.
Meta ltqajna. Eh, għax iltqajna jien u inti lejliet x'kombinazzjoni. Eżatt. Jiġifieri kont għaddej minn hemmhekk, rajt li m'huwa l-bini. li kienet li kont rajt fuq Facebook, waqaft islowjajt naqra, rajt li
Xinu ma l-problemi? Il-problemi, il-problemi kif dejjem ngħidu, din ma doffi ta' twerna ħaf fit li dejjem insemmu, li nħallu l-distanza, Kemm qed jgħidu il ħafna nies, Robert, ħan saqsik fuq għax ħadd ma jżomma qisu di tat-twena ta' Assolutament. Aktar għax irridu waqfa qasira mbagħad wiġbu. U rajtu li dakinhar kull ma kien hemm ftit terrapin mal-ġenb mal-ħajt tas-sinjura. Rajt, il-qbija kien flash maqtugħ bil-magna, bil qisu rota, fejn hu two and half feet. Hemmhekk qed iddgħajjef il-ġebla inti, meta qed tneħħilha s-saħħa, illum kien hemm ħafna nies bdew isemmu għax bini antik u forsi l-bini qabel ma kienx mibni sew. Kemm ilu hemmhekk il-bini, ħadd ma qatt ma ġara xejn. Issa ġara, għax tneħħitlu s-saħħa. Perejt, inti hekk tgħid, u li llum qed nindunaw li hemm, li kellu d-difetti l-bini l-antik. Żgur, ma għandux. Però ma waqax.
Anki tad-dub. Imma ma waqax.
Ma waqax qabel, issa waqa'. Għandek raġun.
Inti jista' jkollok bini mibni mhux skont kif suppost mibni, però ma jaqax, għax inti fil-bini għandek fattur ta' sigurtà, kif jaf il-perit l-ieħor sieħbi. Jiġifieri jista' jkun. Jiġifieri l-perit, ħa ngħidlek x'inhu fattur ta' sigurtà biex nifhmu. Jekk jien għandi bżonn dat-travu biex iżorr ġiex tunnellati, nagħmel travu li jiflaħ erba' tunnellati, id-doppju tal-piż li ħa ntiegħ. Dak huwa fattur ta' sigurtà. Jiġifieri l-bini inti tagħmel defect safety factor. Issa, jiġifieri il-fatt li l-bini ma waqax ma jfissirx li nbena bilfors skont is-safety factor u skont il-x'ismu. Imma naturalment ma waqax għax ma kienx hemm xogħol ieħor ħdejh. Jiġifieri il-fatt li kien Ħa ngħidulu hekk, fit-teorija qed nitkellem għax ma qed nitkellem fuq l-ebda każi partikolari. Pereżempju l-każ ta' Tas-Sliema hija raġuni kompletament differenti dik għaliex ġara li ġara. Insomma, ejja ma nidħlux fl-istess raġuni ta' hawnhekk. Nafu dak il-każ għax kombinazzjoni ta' min kien il-post tant hu mbraħ li biegħu lill-klijent tiegħi. Ejja ma nidħlux fil-każ. Le, le, le, ma jiġifieri naf dak il-każ. Ma ma kienx każ ta' bini ħażin, ħa nkun onest f'dak il-każ. Kien każ ta' mhux nuqqas ta' attenzjoni. Immexxi.
Jiġifieri inti jista' jkollok bini li mhux mibni fuq pedamenti sodi, però ma ma hemm l-ebda effett, il-piż li għandu jtih li qed jieħu jista' jġorru, u mbagħad ikun hemm xogħol viċin, dax-xogħol viċin jassumi li l-bini huwa mibni tajjeb, meta ma jkunx, ma jinvestigax jekk hux mibni tajjeb, U mbagħad ikollok combination of factors u jiġri dak li ġara. Ok, ħa nieqfu għal ftit, niġu lura u nkomplu d-diskussjoni, ibqgħu hemm. Fadlilna ħafna. Int għamilt subscribe fuq iċ-channel ta' Xarabank? Jekk le, tista' tagħmilha issa. Le le, bis-serjetà qed ngħidlek issa. Ħa nistennik. Okay. L-istra kemm seddum di buttuna ta' kull min.